Дыккаг сӕр Уӕдӕ Чырыстиимӕ кӕй стут, кӕд уын уый ныфс дӕтты, кӕд уарзондзинад рӕвдауы сымах, кӕд уын сыгъдӕг удимӕ иудзинад ис, кӕд зӕрдӕхӕлар ӕмӕ тӕригъӕдгӕнаг стут, уӕд ноджыдӕр бафтаут мӕ циныл, уарзут кӕрӕдзи ӕмхуызон, ут ӕмхъуыды, ӕмуд ӕмӕ ӕмзонд, Иннӕтӕй хиуӕлдӕр ӕвӕрыны кӕнӕ кадмӕ бӕллыны сӕраппонд мацы аразут, фӕлӕ ут сӕрныллӕг, иу иннӕйы нымайӕд йӕхицӕй уӕлдӕрыл, алкӕмӕн дӕр йӕ мӕт уӕд канд йӕхиуыл нӕ, фӕлӕ иннӕйыл дӕр. Сымах алцӕмӕ дӕр хъуамӕ кӕсат Йесо Чырыстийы цӕстӕй. Йӕ ӕрдзы хъӕдмӕ гӕсгӕ Хуыцауы ӕмсӕр кӕд уыди, уӕддӕр нӕ ныххӕцыд, Хуыцауы ӕмсӕр кӕй у, ууыл, фӕлӕ йӕхӕдӕг йӕхи сгӕвзыкк кодта, схайджын цагъары ӕрдзыхъӕдӕй, сси адӕймаджы халдих ӕмӕ бакастӕй дӕр уыд адӕймаджы хуызӕн. Уый ӕрныллӕг кодта йӕхи, афтӕ коммӕгӕс уыди ӕмӕ амард, уыимӕ мӕлгӕ та дзуарыл акодта. Ӕмӕ йӕ Хуыцау афтӕ сбӕрзонд кодта, ӕмӕ йын радта ӕппӕт нӕмттӕй дӕр уӕлдӕр ном, цӕмӕй Йесойы номы раз сӕ зонгуытыл ӕрлӕууой уӕларвы зӕххыл ӕмӕ дӕлдзӕх чи ис, уыдон иууылдӕр, ӕмӕ алчи дӕр ӕргомӕй зӕгъа: Йесо Чырысти Хицау у. Уый уыдзӕни Фыдхуыцауы кадӕн. Мӕ уарзон хӕлӕрттӕ! Сымах иудадзыг коммӕгӕс уыдыстут, ӕз уемӕ куы уыдтӕн, уӕддӕр, уӕлдайдӕр та ныртӕккӕ, ӕз уемӕ куы нӕ дӕн, уӕд. Уӕдӕ тӕрсгӕ-ризгӕйӕ уӕхи хъарут уӕ фервӕзыныл. Уымӕн ӕмӕ Хуыцау йӕхӕдӕг кусы уӕ зӕрдӕты, фӕндон ын чи у, уӕ уыцы бӕллицтӕ ӕмӕ хъуыддӕгтӕ уымӕй рацӕуынц. Ӕппӕт дӕр кӕнут ӕнӕхъуыр-хъуырӕй ӕмӕ ӕнӕгуырысхойӕ, цӕмӕй уат Хуыцауы ӕнӕаипп сыгъдӕг ӕмӕ ӕнӕфау хъӕбултӕ ацы ӕнӕуаг ӕмӕ хӕлд адӕмы ӕхсӕн. Арвыл цы стъалытӕ ферттивы, сымах ахӕм стъалытау стут се хсӕн. Парахат кӕнут царддӕттӕг ныхас. Ӕмӕ Чырысти куы ӕрцӕуа, уӕд мӕ бон раппӕлын уыдзӕни, мӕхи дзӕгъӕлы кӕй нӕ хъардтон ӕмӕ дзӕгъӕлы кӕй нӕ куыстон, уымӕй. Фӕлӕ мӕ мыййаг суанг нывондӕн куы рхастӕуа, ӕмӕ нывонды тугау мӕ туг уӕ уырнындзинады нывондыл куы акӕла, уӕддӕр ӕз цин кӕнын, стӕй цин кӕнын уе ппӕтимӕ дӕр. Афтӕ цин кӕнут сымах дӕр, стӕй цин кӕнут мӕнимӕ иумӕ дӕр. Хицау Чырыстийы фӕрцы мӕ зӕрдӕ дарын сымахмӕ рӕхстджы Тимофейы арвитыныл, цӕмӕй ӕз дӕр базонон уӕ уавӕрты тыххӕй ӕмӕ барухс уа мӕ зӕрдӕ. Мӕнӕн ӕндӕр ахӕм адӕймаг нӕй, Тимофейау сымахыл афтӕ зӕрдиагӕй чи бамӕт кӕна. Иннӕтӕ иууылдӕр мӕт кӕнынц, Йесо Чырыстийӕн фӕндон цы у, ууыл нӕ, фӕлӕ сӕхи пайдайыл. Тимофей фӕлвӕрд кӕй у, уый та зонут, Уымӕн ӕмӕ фырт йӕ фыды фарсмӕ куыд балӕууа, афтӕ мемӕ фарны уац хъусын кӕныныл куыста ӕнувыдӕй. Дарддӕр цы бауыдзынӕн, уый куыддӕр базонон, афтӕ мӕ ныфс ис ӕвӕстиатӕй йӕ сымахмӕ арвитыныл. Хицауы фӕрцы фидарӕй ӕууӕндын, рӕхстджы уӕм мӕхӕдӕг дӕр кӕй ӕрцӕудзынӕн, ууыл. Ӕз ӕнӕмӕнг бакӕнинагыл нымайын Мӕ хъуӕгты мын ӕххуысмӕ кӕй ӕрбарвыстат, мӕ уыцы ӕфсымӕр ӕм кусӕг ӕмӕ ӕмтохгӕнӕг Эпафродиты сымахмӕ арвитын. Уымӕн ӕмӕ тынг бӕллы уе ппӕты дӕр фенынмӕ, ӕмӕ стырмӕты бафтыд, йӕ фӕрынчыны хабар уӕм кӕй байхъуыст, уый тыххӕй. Уыди рынчын ӕмӕ фӕцӕймард, фӕлӕ йын Хуыцау батӕригъӕд кодта, ӕмӕ ӕрмӕст уымӕн нӕ, фӕлӕ мӕнӕн дӕр мӕ хъыгыл куыд нал бафта, афтӕ. Уымӕ гӕсгӕ уымӕй ӕрвитын ӕвӕстиатӕй, цӕмӕй уын йӕ фенд ӕрхӕсса цин, мӕнӕн та мӕ хъыг фӕкъаддӕр уа. Уӕдӕ Хицауӕн фӕндон куыд уа, афтӕ йыл сӕмбӕлут ӕхсызгонӕй. Аргъ кӕнут ахӕмтӕн, Чырыстийы хъуыддаджы сӕраппонд Эпафродит мӕлӕтмӕ хӕстӕг ут, йӕ цард ӕвгъау нӕ кодта, цӕмӕй мын уӕ бӕсты баххуыс кӕна, уӕ бон мын цы раттын нӕ уыд, уымӕй.